Hello lil kulħadd, merħba għal dan il-video. Illum nixtieq inkompli nitkellem dwar il-piramida sewwa, imma m'iniex se nenfasizza dwar l-istruttura tal-piramida, se nenfasizza dwar xem taħt il-piramida. Il għaliex il-piramida essa ċem diversi teoriji Sewwa li jista' jkun laqtu l-musmar fuq rasu jista' jkun li le, m'iniex se nidħol f'dawn it-teoriji f'dan il-video. Sewwa, mela, jiena se nenfasizza f'dan il-video x'jista' jkun hemm isfel. Mela, fil-video li li għadda, video preċedenti, kont tkellimt dwar il-piramida ta' Giza u spiċċajt bl-isfinġa, sewwa, mela. L-Isfinġa ma' Sidirah, kif semmejt id-darba l-oħra, għandha stella. Sewwa. Issa, din l-istella, il-lapida, biex niftehmu, il-lapida għandha fuqha inċiżi, kruturi, passaġġi u swali u kmamar. Sewwa. Issa, persuna li tmur Giża, u tgħaddi minn quddiem l-Isfinġa se tara din il-lapida. Sewwa din il-lapida hija kbira. U min jgħaddi minn quddiem din il-lapida ma nimmaġinax li jagħmlu iżjed minn għaxar sekondi. Sewwa għaliex? Għax Di jkun m'hemm inċiżi żewġ sfineġ fejn xulxin, waħda tħares l hemm u l-oħra tħares l hawn, u taħthom hemm dawn is-swali. Sewwa? Imma ovvjament għal dak li jkun għal dak li mhuwiex intiż fis-simboliżmu u intiż f'affarijiet bħal dawn eh, encrypted eh, ovvjament ma jagħtix każ imur quddiema jara dawn l-inċiżjonijiet għalih sinjali daw u jibqa' żejjer li ma jagħmel ġeġa sekondi quddiema din l-isfinġa u jibqa' żejjer. Imma Għall-persuna illi jinvestiga dawn l-affarijiet dejjem iħaffer u għandu għatx kbir għall-eżoterija, sewwa, dawn huma ovvjament kollha jfissru xi ħaġa, se nurikom għax preparajt daqsxejn bħal daqsxejn fuq Google biex infittex din il-lapida. U ħan irgħod. Issa skużawni ta' ċaqliq l-aħwa. Sewwa, ħan urikom naqra minn fuq l-iskrin. Mela, Hawnhekk qed naraw l-Isfinġa bit-tavla quddiemha, aw sorry bil-lapida quddiemha u qed naraw daw in-nies qed jieħdu ritratt. Sewwa, mela din ħa nitfa' l-cursor fuqha, dik hija l-istella, il-lapida biex niftehmu issa ħa mmur f'oħra eh, din mela dik hija dik hija l-lapida ta' qudiem l-Isfinġa. Mela x'għamilt. Mela. Pass lura, insomma, ġiet tajba rajt. Mela, pass lura. Ġejnaw, nara, nkabruha, all right. Mela, hawnhekk qed naraw kuruturi, hawnhekk hawn kurutur naraw. Hawn kurutur u dawn kmamar passaġġi għaw sala kbira u l-istess in-naħa l-oħra. Issa fuqhom qed naraw Sfinġa u n-naħa l-oħra sfinġa oħra. Tiftakru fil- fil-video preċedenti xkont semmejt illi jiena ma tagħmilx sens illi hemm sfinġa waħda eh, il għaliex l-Eġizzjani dejjem kienu jibnu żewġ sfineġ bħala gwardjani, gwardjani ta' xi gate jew portal, sewwa, F'din il-lapida qed jindika biċ-ċar illi hemm żewġ sfineg. Żewġ sfineg hemm. Issa. Dawn il-passaġġi x'inhuma jew x'jistgħu jkunu? Mela ħa nitlaq mill-ewwel tarġa. Dawn il-passaġġi Jiena inħoss, ovvjament, da ħadd ma daħal intatt. Sa fejn naf jiena ħadd ma daħal. Insomma, sa jew sakemm kien hemm Zahi Hawass bħala mhux prokuratur, il-persuna inkarigata mill-arkeoloġija tal tal-Eġittu, sewwa, da biex iġġib liċenzja biex tidħol limbu biex tidħol law tiġifieri mhix tagħmel hekk, jekk tagħmel ma nafx tagħmel insomma x'kien veru strett illa lix ovvjament minn ftit snin law minn niftakar kien hemm dak il Ehm, dak, dak il-teleseries ta' Ancient Aliens, minn Ancient Aliens law, il-nis bum splodew, kullħat ġejju sejjer giza biex jgħara, allora da, rrit ovvjament, iftaq battejt. Eh, jagħmel ċertu restrizzjonijiet illa lix ma setax jibqgħu sejrin hekk kien niżel kulħadd dieħel u ħiereġ u jmissemen. Ovvjament, dan il-teleseries kien anqal il-mistoqsijiet ta' ħafna. U niftakar ukoll illi x'ismu Giorgio Tsoukalos kien kien kien kien bagħatli għal The Gospel of Forbidden Truth. Il għaliex kont għamilt referenza għal telesirjes fuqu U kien bagħatli u bdewni bu, bdewni bieħu il-kotba tiegħi, niftakar, ġo, ma nafx fejn kien, madha fil-dak l-istudjaw tagħhom, insomma, mela, kienet kienet esperjenza ħafna li bat li Ġorġo Sukalos u eh, kienu xtaw xi kodba minn għandi biex ibiħuhom Los Angeles, Los Angeles. Mela, issa, dawn il dawn is-swali, dawn il-kuruturi, insomma, kienu iservu possibilment, jew kif inħoss jiena, bħala storerooms imħazen għal arkivi ta' ċiviltajiet illi ġew estinti. Mela, dawn iċ-ċiviltajiet jippridejtjaw sewwa il- iċ-ċiviltà ta' Sumer. Is-Sumeri issa s-Sumeri antikissimi, 6,000 sena ilu. Sewwa, dawn iċ-ċiviltajiet imorru oltre d-Dulluvju l-Kbir, illi skont kalkolazzjonijiet li għamilt, bejn wieħed u ieħor Kien fl-aħħar fl-aħħar fażi tal-era glasjali, sewwa meta bdew jinħallu sluġ u mbagħad sar dak it-tsunami globali u sar id-dulluvju, sewwa, jiġifieri qabel qabel it-tsunami ta' żmien Noè biex niftehmu, tnax-il elf sena ilu, kien hawn ċiviltajiet Hemm, ovvjament, li l-Università qed tgħidlek dawn huma kollha ħmerijiet. Ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Issa, jiena nħoss, sewwa, għax huwa importanti meta bniedem iħoss, sewwa, importanti ħafna, is-sistema għallmitna biex ma nħossux. Issa xi darba nagħmel video dwar Madwar il-ġisem tal-bniedem, dak it-tempju, il-propja t'Alla. Mela, eħe, hemm preservati tavli ta' stejjer u folk u leġġendi u mitoloġiji u histories ta' ċiviltajiet li huma estinti. Daw mhux neċċessarjament tavli ta' wiżna bħal ma naraw f'dak il-film tal-għaxar kmandamenti ta' Charlton Heston, kull tavra daqshekk ta', liha. Tiżen wiżna le dawn, dawn kienu kristalli. Iġġorra f'idejk u fil-but, jiġifieri. Kristalla tal-emelard, jiġifieri eżempju tal-emerald, kien ikun fiha ħafna informazzjoni, sewwa? Issa. Mela, darba minnhom kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi Mażun u dak kien Kien urieni skeċċ tas-seklu sbatax, bellaħni skeċċ tas-seklu sbatax illi kien hemm illi kienet qed tinkludi l-isfinġa u l-portal ta' taħt il-piramida. Sewwa? Issa, Jiena meta bdejt baqgħet ninvestiga dan għax stimolani Gabriello hekk ġifieri, bdejt ninvestiga u nara u brainstorming u sebgħa u dalam u nsib illi nsib ktieb li marbut ukoll mal-Mażunerija fejn hemm The Emerald Tablets of Thoth B'għex ta' għaxra, u jiena dak iż-żmien kont qed norbot kollox ma' Todd rigward Giża u l-binja tal-piramida u seba' ħodala, allura jiena bdejt nieħu buzz kbir għal għaliex qed ngħidilha, allura mela jiena fit-triq it-tajba qiegħed, sewwa? Mela hemm portah taħt il-Giża, The Emerald Tablets of Giza, of, of, of, Oftot relatati ovvjament mal-piramida u mal-isfinġa mela jiena sejr fit-triq it-tajba u qed ngħidilkom qisni rbaħt il-lotterija. Mela, u din l-isketch għas-seklu 17 qed tindika li hemm dan il-portal, sewwa? U l-isfinġa u l-isfinġa l-oħra huma l-gwardjani tal-portal, the portal to the gates of Amenti. The portal to the gates of Amenti. X'inhuwa dan il-portal tal-gate ta' Amenti? Sewwa, dan il-portal jieħdok f'dimensjoni jew dimensjonijiet ta' kostellazzjonijiet oħra. Dawn mhumiex ċajt l-aħwa, dawn huma affarijiet reali. Din hija natura, din hija natura, imma ovvjament is-sistema tant blokkatna, tant idduttrinatna, li dak li naraw biss, li naraw biss, u anki niddubitaw dak li naraw, u ma nistaqsux sewwa, il għaliex li joħroġ minn taħt il-kappa tas-sistema biss tajjeb, u dak biss għandna nafdaw. Anzi, dak li joħroġ mill-kappa tas-sistema nagħlaqlu l-biċċu, nagħlaqlu l-bieb f'wiċċu u naħarqu, inteħsu farina. Mela, nafda, ma tarax, jew ma tarax. Trid tkun veru injorant biex tafda s-sistema. Tarawni nibda niskon meta nidħol daqsxejn f'passjoni hekk imbagħad nibda nitkellem. Ninsa ninsa li nkun qiegħed nitkellem fuq video. Imma, mela, Iva. Mela il-prospettiva bdiet tinfetaħ u bdejt ngħid il-madoff. Mela jiena miexi fi triq it-tajba, il-portal ta' ammenti, sewwa dak iż-żmien ma nafx sena kienet imma ilu, ilu daqsxejn ta' żmien, Naħseb kont għadni qed nikteb The Bible Paradox dak iż-żmien. Eh, ma nafx, ma nafx, ma nafx meta kien eżatt, imma ma nafx meta kien eżatt, imma ilu daqsxejn mhix ħażin. Mela, dak iż-żmien eħe kont qed nikteb dwar The Bible Paradox u u dwar Mose, infatti kont qed nenfasizza ħafna The Gospel of Forbidden Truth għax kien għadu blueprint. Sewwa, kont qed nevolvi dwar Mose, u dwar l-involviment tiegħu mal-piramida u l-arka. L-arka, bomba, ħansemmiha wkoll din tal-arka. Mela, l-arka x'għandha x'taqsam, x'għandha x'taqsam ma eh, mal-piramida. Insibu, insibu fil-Tora, sewwa, fil-ktieb, mela, Exodus, Leviticus fin-Numri jekk m'iniex sejjer żball. Fil-Ktieb tan-Numri, sewwa, fil-Ktieb tan-Numri, fil-koalizzjoni tat-Torà, li huma l-ewwel erba' kotba tal-Bibbja, sewwa, insibu, fil-Ktieb tan-Numri, issa nġib il-Bibbja wkoll ħalli nikkonferma, insibu illi, illi l-Iżraeliti taħt Mosè ħadmu din l-arka. L-arka li iżjed nafuha bħala the Ark of the Covenant, dik li l-Iżraeliti l-qassisin Il-Leviti x'kienu jġorru b'poles hekk bi staff fuq spallejhom, sewwa? Issa dik ma nidħlux fl-affarijiet tal-arka, sewwa? Ħa nkompli dwar il-portal, il-piramida, l-isfinġa u dawn l-affarijiet x'inkella nibda naqbeż minn 'l hemm u 'l hawn, nagħmel sa ta' filgħodu għaddej. Mela, hemm miktub illi il-craftsmen, the skilled craftsmen ta' Mosè ġew mogħtija biċċa xogħol biex jaħdmu din l-arka. Sewwa? Issa, jiena sibt sibt fil-Bibbja illi jista' jkun da L-arka l-proprja, l-arka l-proprja dik tad-deheb, tad-deheb, sewwa, dik ma mhux krejawha l-Iżraeliti, mhux ħadmuha l-Iżraeliti, imma serqowha minn ġo Giża, minn ġo l-piramida. Infatti, fil-King's Chamber, fil-piramida primarja ta' Khufu, hemm qisu casket. Sewwa, qisu kaxxa tal-granit. Sewwa? U din ġewwa, mela, inti għandek il-kaxxa tal-granit, ġewwa l-intern id-daqs eżatt, preċiż daqs id-dimensjonijiet tal-arka. Eżatt, l-oli, il-fond u t-tul. Eżattissimi, eżattissimi. Sewwa, issa. Mela allura di probabbilment kienet il-kontenitur tal-arka. Fejn l-arka, il-propja tad-deb kienet qiegħda hemm. Infatti, la darba dawn serqoha, il-piramida ma baqgħetx taħdem. Ma baqgħetx taħdem il-piramida. Mela ħankomplu nevolvu hemm. Imnalla qbad tinparla fil-vojtar għax ġieni ġieni dettal tajjeb moħħi dwar l-arka. Mela, Din l-arka. L-oħra għamlu arka oħra daw, sewwa, illi fija kienu jġorru il-manna u l-għaxar mandamenti. Imma il-propja, il-propja arka kienu jġorru fija. Il-bastun dak li jiseħ di shepherd staff li kien iġor Aron ħu Mosè. Dak li bih fired il-baħar issa nitkellmuha wkoll li fired il-baħar. Sewwa? U ġo fih kien hemm ukoll il-great ank dak is-salib, is-salib tal-Eġizzjani li dawn kellhom poter tal-blieh, teknoloġija tal-blieh. Ma rridx nidħol fihom dawn l-affarijiet għax nintilfu, nidħlu darb'oħra f'video ieħor. Mela, meta l-arka nsterqet minn ġol-piramida, il-piramida ma baqgħetx tiffunzjona u infatti kien hemm ħafna kristalli ġol-piramida li ġew misruqa wkoll sewwa u ma baqgħu il-piramida ma baqgħetx funzjonabbli. Mela, ħa nieqaf hemm għalissa bl-arka, ser inkompli, ser anzi ħa nagħmel dan wara għaliex kien nara quddiemi Ngħid taraw, oh, l-arka, ma rridx ninsih dan id-dettall. Mela, irrid norbot ukoll il-piramida, il-piramida, inti għandek, għandek passaġġ niżelek minn faċċata isfel sewa xi 30 metru l fuq, jekk xi ngħid. xi 20 metru mill-art 'il fuq, se mela immaġina għandek ħampenġija. Mela, skużawni l-aħwa, mhix daqshekk konvenjenti fl-affarijiet hawnhekk irid eh, rrid nikkrejhom dak il-ħin mela. Għampenġ il-piramida sewwa, nispjera li tidher sew il-piramida. Mela, issa, hawnhekk hawn il-passaġġ U hawnhekk jibqa' tiela' għall-Grand Gallery u għall-King's Chamber. Issa, u hawnhekk għal Queen's Chamber. Għal Queen's Chamber minn hawn. Issa, mela li ħażin. Hawnhekk hawn il-blokka tal-granit u għal-mamun daħal minn hawn. Mela, għan ispjegalkom. Mela, qed taraw hawn Da, da il-passaġġ minn fejn illum jidħlu hawnhekk minn ġo din hawnhekk hawn ħofra illi kien kissirha għal Mamun, pirata ħallien li pprova da kien stimulat ovvjament mill-għajdut u mill-folklor illi priservat ġol-piramida hemm ir-rikkezzi tal-Fargħuni Khufu, sewwa, dan ovvjament daħal, infiltra biex jisraq lil dawn ir-rikkezzi u miskin ma sab xejn, il-għaliex din mhijiex tomba kif tgħidilna l-istorja. akkademika tal-Università, dan ma sab xejn għal Mamun. Sewwa, issa. Mela llum it-turisti jidħlu minn hawn, minn ġo din il-ħofra. Daqsxejn isfel hemm il-bokka proprja. Sewwa, issa, il-bokk ix-xaft jibqa' nieżel hekk. Imma, imma, hawnhekk hawn blokka tal-granit. Hawnhekk hawn blokka tal-granit. Issa dik il-blokka tal-granit ma setgħux jgħaddu għaliha allura x'ġara? Mela hawnhekk għandek il-King's Chamber, il-Glen Gallery, sewwa, u l-Queen's Chamber. U hawnhekk tibqa' nieżel għal taħt l-art. Għal taħt l-art. Għandek il-lower chamber, eh, il-lower shaft u s-subterranean chambers, taħt il-piramida. Issa, il-piramidi illi mbnew wara, wara l-piramida il-kbira, sewa, Ma jafux x'hemm, ma jafux li jeżistu il-Grand Gallery u il-Queen's Chamber u il-King's Chamber, ma jafux bihom għaxiex? Għax dawn dik il-blokka tal-granit ħasbu li hija parti mill-ħajt. Sewwa, dawn ma setgħux jgħaddu. Allura dawn il-piramidi l-oħra li nbnew, sewwa, wara l-piramida l-kbira dawn inbnew mill-ewwel mix-xaft, mill-ewwel xaft sal-antechamber u l-lower chamber biss. Dawk, dawk biss tara jekk tmur fil-piramidi preċedenti illi wara li nbniet il-piramida l-kbira. Mill, mill, mill-granita, mill-granita, mill-blokka tal-granit il-fuq, ma kienux jafu xem daw, għaliex. Għax, miex veru, kien hemm din din l-użanza illi jibnu l-piramidi biex jisservi bħala tomba, sewwa. Infatti minn għall-mamun law indunaw illi skoprew daw iċ-chambers ta' fuq, sewwa. 700 sena minn 700 sena law. Ehm, issa, mela, mela, dik appunt li xtaqt insemmieħ biex norbot ma' tad-darba l-oħra, ovvjament kif għatti darba fil-ktieb hemm ħafna iżjed dettalji. Mela, dan hija taw biex biex ifakkarni fil-kont qed ngħid l-ewwel u nfakk ħares li u ftakart. Issa, mela, biex inkomplu dwar l-arka, l-arka, l-arka propja tad-deb. Mela l-arka propja tad-deb illi meta sarquha u għamlu dawn l-affarijiet tal-blieh biex waslu sa fejn waslu fl-art imwiegħda, sewwa u imwiegħda baqgħu għax kellhom jiġġieldu għaliha biex joħduha, il-piramida ma baqax tiffunzjona x'ovvjament tilfet il-batterija tagħha biex ngħidu hekk. Issa, kif naf jiena illi l-arka li dan il-kaskett li hemm fil-King's Chamber huwa l-post fejn tiġi ppriservat, fejn kienet titpoġġa l-arka. Il għaliex? Fil-ktieb ta' Samwel, fil-ktieb ta' Samwel, il-ktieb ta' Samwel l-ewwel ktieb, l-ewwel ktieb, naf l-ewwel ktieb qas it-tieni ktieb, ippermettuli naqra. Mela. Il-ktieb ta' Samwel. Samuel, Samuel, Samuel, fejna Samuel. Fejra fejna Samuel. Eh, Samuel. Mela. Għawnu. L-ewwel tip jew t-tieni ktieb maduf. 239. Mela ħansiba 239 ħansiba ħallonori jirkom biex dana dan importanti eh? illi ovvjament mhux imparla biss imma norikom 239. Mela, 239 mela din hija l-Bibbja. U sa nsib ukoll ħanara eżatt ħan nidħol fit-tib tiegħek ħalli nsiba. Mela. Ser insib Samuel. Samuel. Eh, Permettu li naqra l-aħwa. Għalli naraw. Għanara fej ijat il-vers. Fejn ijat palissa.

Mela, ħalli ma noqgħodx nitlef iżjed ħin. Ma nixtieq insibha dejja. Fil-ktieb ta' Samuel hemm miktub illi l-arka qabel ma kienet qed tinġar Ġot-tined tal-Iżraeliti, sewwa, kienet toqgħod ġo struttura. Issa di, tinsewx illi għall-Iżraeliti l-arka kienet mimlija bl-Ispirtu t'Alla. Allura kull meta Din kif f'dan il-vers l-arka qiegħda titkellem u qed tgħid, Meta, qabel ma bdejt niġri 'l hemm u 'l hawn fit-tined tal-Iżraeliti, kont noqgħod ġo struttura. Di qisha qed tgħid, Dan il-kliem ġej mill-fomm l-arka. Il għaliex l-Iżraeliti kienu jaħsbu li l-ispirtu t'Alla qiegħed ġo l-arka. Sewwa, infatti, Mosè kien jidħol, kien ibellaħhielhom li kien jidħol jikkonsulta m'Alla, u sabuh idhom hemm. Dak kien jitfa' d-dammi. quddiemha u skont dawn id-dammi jixgħalu l-botot u joħroġ jgħidilhom isma' qalli hekk hekk hekk u hekk imbagħad dan kien qed jgħidilhom l-aġenda tiegħu. Dak imbagħad nitkellmu dwaru wara wkoll. Nixtieq insib dan il-vers biex norielkom għax issa issa jekk ma nsibux infott mhux se noqgħod naħli ħin iżjed infittex. Li se nagħmel se nagħmel referenza lih u sibuh intkom sewwa se nibgħatilkom ir-referenza tal-vers u kollox. Mela, Din l-arka ma nbnietx mill-Iżraeliti u mhix taħt it-tmexxija ta' Mosè. Għaliex? Il għaliex l-arka hija ħafna iżjed antika minn żmien Mosè. Hi tmur lura sa qabel Abram, anzi, issa Abram kien jeżisti 4,000 sena ilu. Mosè kien jeżisti 3,000 u 3,000 u erba' mitt sena ilu. Abram, sitt mitt sena qablu sa tarġa' l-arka tmur qabel Abram. U ħa ngħidilkom għaliex. Tiftakru dik l-istorja biblika li nsibu fil-Ġenesi ta' Babelon. Babelon. Mela, Babilon x'kien Babilon? Hemm enfasi sħiħa li l-Alla Alla ma jridhomx jibnu iżjed sewwa allura se nikkonfondilhom il-lingwi biex ma jiftemux iżjed. Bullshit. Ħa ngħidilkom x'inhi l-istorja ta' Babilon. Babilon taf x'kienet? Mela aħna Maltin, sewwa, u di se nifhmuha, biċċa minna se nifhmu, mela. Babylon fiha tliet kelmiet. On, on tfisser smewwiet. El tfisser Alla jew Lord. Lord tfisser Lord. Mela, on tfisser smewwiet. El tfisser Lord u bab, x'inhu bab? Mhix bib? Bib. Mela bib. Gateway To the Lord in Heaven, Portal, Bab el On, Babylon. Mela allura l-Arka kienet hemm biex tattiva l-Piramida l-Kbira u biex tattiva t-Torri tal-Babilonja. Sewwa, mhux biss. Din peress li d-dinja kienet maħkuma minn dawn l-aljeni, sewwa, allura kellna administrazzjoni waħda. fid-dinja amministrazzjoni ewlenija. Infatti insibu l-iskritturi antiki ta' kull pajjiż, ta' kull nazzjon, ta' kull ċiviltà, kollha jemmnu f'allat. Ma mhux għax l-allat tal-Eġittu huma differenti mill-allat ta' Sumer ta' jew mill-allat ta' in naf tal-Indja jew taċ-Ċina, le, kollha l-istess allat. Imma ovvjament l-interpretazzjoni hija l-istess, l-ismijiet huma differenti ovvjament. Il-mitoloġija kulħadd għandu l-istejjer tiegħu, imma l-ismijiet kollha huma konnotazzjonijiet u referenzi diretti għall-istess allat kif bdejt ngħid id-darba l-oħra. Marduk huwa Ra, Sewwa. Infatti, infatti, hemm dak il hemm dik l-istatwa ta' San Pawl, sorry, San Pietru, il-Vatikan. Għax anka l-Knisja Kattolika. Din għamel video, ħana għamel bizibilju video, ġifiri. Dik l-istatwa li hemm ta' San Pietru, il-Vatikan kulħadd imur imislu saqaħ, ġibu ilu ċatta, saqaħ lixa, dik hija statwa ta' Jupiter. Mhux ta' San Pietru. Dak Ġupiter, dak l-alla Ġupiter. Uranjus, l-aħwa. Uranjus min kien? Il-kbir, il-kbir ta' dawn il-lords, ta' dawn l-aljeni. Mela, il-portali, il-għalix daw l-aljeni ma kienux biex najduwa bil-Malti ta' ċajt, Jekk eżempju wieħed daħal f'dik il-kontroversja tan-Nazca, in-Nazca Desert fejn hemm dawk il-linji mal-art qishom passaġġi ta' airways sewwa biex jitilgħu l-ajruplani dawk ancient astronauts sewwa, jiena ma naqbilx magħha. Għaliex? Dawn tant avvanzati dawn l-aljeni bħalna bl-ajruplan bir-runway ma tagħmilx sens. Dawn kienu dawn kienu jitraveljaw mill-portali Sewwa kienu jużaw in-netwerks ta' portals dawn, tal-bliħ affarijiet tal-bliħ, biex qasmu galassja. Dawn ġew b'vettura? U ejja. Dawn ġew b'daqshekk ta' ċajt dawn. Kienu jużaw il-kapsuli meta jidħlu, meta jidħlu fl-orbita tagħna, tad-dinja. Hemm fl-orbita iwa. Kienu jużaw il-kapsuli biex jiġru 'l hemm u 'l hawn. Imma kienu jużaw il-portali wkoll anki fid-dinja. Sewwa? Mela allura dawn il-portali mhux talli huma reali, talli s-sistema taf bihom u ma tridx tgħidlek bihom. Sewwa, jien għamilt pinpoint f'wieħed mill-kotba tiegħi fejn semmejt diversi portali. Hemm Bermuda Triangle, hemm Ġerusalem, hemm eh, in-North Pole u s-South Pole, is-South Pole. X'hemm iżjed? Semmejt xi disa', disa' portali differenti, sewwa. Dawn kollha qegħdin no flight zone. So mhux kollha, so hemm in-Nord u s-South huma no flight zone, sewwa. Imma hemm portali oħra fejn eżempju kien hemm il-kontinent ta' Mu fil-Pacific, Hemm portali ieħor, dawn huma portali li kienu dawn huma naturali ta' mhux ġifieri ġew inventati. Ikun hemm portal u mbagħad jibnulek struttura bħal mija Giza, bħal huwa Babelon, bħal huwa t-torri tal-Babilonja. Sewwa, jibnulek struttura biex jużaw dik il-faċilità. Hemm ħafna affarijiet l-aħwa. Naħseb jiena pparlajt iżżejjed, 30 minuta, se nieqaf hawn. Issa niltaqgħu f'video ieħor. Grazzi tal-li ssegwu, nirringrazzjakom minn qalbi u nispera li sibtu għal darb'oħra dan is-suġġett ta' interess. Grazzi l kulħadd.